Анда театр җитәкчесе Рамил Мөхетдинов, мәдәният йорты җитәкчесе Айрат Нуръязанов, театр артистлары Харис Сафин, Илдус Хәбибуллин, Расыйх Тимергалиев һәм яшь артистка Адилә Әхмәтҗанова катнашты. Безнең халык театры оешканга 35 ел. Шул 35 ел эчендә бик күп эшләр эшләнде, әлбәттә, бик күп спектакльләр куелды. Россия буенча бик күп э, төбәкләргә үзебезнең спектакльләребезне күрсәтергә җыйдык. Бик җылы кабул иткән урыннар булды. Менә элеккеге вакытларны искә алсак, безнең Халык театры менә голый энтузиазм белән башланып киткән әйбер. Инде бу турыда һаман сөйлибез, инде әллә ничә тапкыр әйткәнебез бар. Телевидениедән дә, радиодан да инде Илфат Фәйзрахмановның булышлыгы белән башланып киткән әйбер бу. Гөлсинә Зәкиева белән алар икесе тотынып эшли башладылар. Шунда Безне дә чакырып, менә шул көннәрдән бирле, бу 86 нчы елда, шул көннәрдән бирле шушы театрда үзебезнең эшебезне куйган булабыз инде. Үзебезчә район халкына театр сәнгатен күрсәтәбез, спектакльләр куябыз. Менә ул вакытта бездә дә, тамашачыларда да ниндидер күтәренкелек бар иде, театрда кызыксыну бар иде. Шуннан ничектер менә Беркадәр вакыт узгач, ул шикел сүрелде. Шуннан, ну, һәрбер җирдә була торган иде. Сүрелеп тә китә. Ул бит инде кешенең тормышы да теге кривизна по разуму дигәндәй, бераз күтәрелеп китә, төшеп китәргә мөмкин. Ансын гаеп итеп булмый. Шуннан инде 2000 дә Тугызынчы, унынчы елларга күчкәч, яңадан без теге күтәрелеп киттек дип әйтергә була, чөнки бу елларда безнең ничектер тамашачыларда да халык театрына таба карата кызыксыну артты. Үзебездә дә ниндидер менә азарт появился, яңадан яңа әйберләр кую турында, шундый әйберләр, шундый бу Бу чорларда безнең белән Рафис Сәлахетдинов эшләгән иде. Без аның белән инде файдан әйберләр куйдык, телевидениегә дә чыктык. Инде дә хәтта барыбызга да мәгълүм, Әлҗәмештән Әлмәндәр пьесасы белән Гран-при алдык. Идел йорт театраль фестивалендә. Менә шундыйрак юл узды безнең театрыбыз. Бүгенге көндә

Кайбер театрлар үзләрен күрсәтәләр, эшлиләр, но безнең менә безнең коллективта пока бүгенге көндә сүлпәнлек. Менә минем фикерем шундый, бәлки башка кеше минем белән килешмәс, менә шундый фикердә торам, но бу сүлпәнлек үтерергә кирәк, безгә күтәрелергә кирәк, Моның өчен бөтен алшартлар бар. Менә безнең белән хәзер коллективны җитәкләп, безнең элеккеге вакытларда режиссер да булып эшләгән, инде белеме ягыннан да бик барыбыз тарафыннан да хөрмәт ителгән иптәш Рамил әфәнде килеп, безнең белән менә яңадан үзенең осталыгын күрсәтеп, безнең белән эшләргә

Балакайларым спектаклен өйрәндек без синнән, хәтерлисеңдер. Мин анда Рифат кияү ролен башкардым. Бу бик яратып уйнадым мин аны. Чөнки ул менә шушы спектакльдә, шушы пьесада драма директоры була иде аны. Шуның кодагы ул, шуның төп әйберсе ул. Инде аны хәзер балакайларның үз чәйгә сөйләп тормыйм.

Чөнки әле бу составка килеп эләккәнемә минем нибары 3-4 ел гына. Шуңа күрә яшь, яшем 35-тә булса да, әле әлеге сәхнәдә мин үземне яшь артист дип саныйм. Иң беренче, менә Гөлсинә апа сорап китте микәнме, иң беренче роль турында. Әле Харис абый сөйләгәндә мин дә уйлап утырдым. Чыннан да, мин дә бик яхшы хәтерлим икән үземнең иң беренче ролемне. Ә менә шушы егетләр, кызлар белән куелган иде инде ул әсәр сәхнәгә. Әлепле артистлар иде аның исеме иде. Без аны бераз икенче төрле исем белән чыгардык тамашачыга. Сәхнә артында гауга исемле спектакль чыгарган идек без. Шунда мин режиссер ролен башкарган идем. Шәһәрдән кайткан, җитди генә, матур киенгән режиссер ролен биргәннәр иде миңа.

Аның комедиясенең дә үзенең авыр яклары бар, драманың да авыр яклары бар. Һәммәсенә дә теге чын күңелдән тотынсаң, барып чыга торган әйберләр. Ничек сайлыйбыз спектакльне? Спектакльне сайлаганда менә безнең каршыбызда, безнең труппада кемнәр бар? Менә шул кешеләр Уйный торган, шул кешеләр сөя торган әйбер сайларга тырышабыз. Читтә калдырмыйча инде, берсен дә дип әйтик. Әйе, ну, кайсы вакыт читтән кеше алып карыйбыз. Менә хәзер биш репетициянең берсенә генә килә, килә алмый. Бик канатланып килә кеше. Унисе килә, менә сәхнәдә безнең уйнаганны күрә, эх, мин дә уйнар идем шунда, шундый матур итеп уйныйлар дип. Шундый үзенең теге фикерләрен белдерә, ә килеп уйный башлагач, репетициягә җыри башлагач, ул шул хәтлек авыр итеп воспринимай итә. Ә без инде 35 ел ияләнгәнбез. Без аңа чыгып китәбез идән, кайтып керәбез идән. Кайттым да, Аллага шөкер, вакытында бар, вакытында кайт. Менә шул яклары бар. Спектакльне сайлаганда кадрлар дип әйтик инде. Кадрлар, актерлар Ның бар булганлыгына менә кого тут кем бар безнең арабызда, менә шуннан сөйлибез. Гел сиңа сиңа секрет түгел. Кай вакыт менә драм куясы килә, безнең уйный торган кешеләребез арасыннан, менә бүген көндә шушылар уйный ала, шушылар җыри ала көн саен репетициягә дип карыйсың, придется комедия куярга. Приходится. Шуңа күрә менә моны сайлап, чытататып тотынасың, ә, кешең кирәк. Менә хаман бер төрле, хаман Илдус, хаман Харис, хаман анда бүтән кешеләр, э, может, монда әзрәк теге яңарту да кирәктер. Но тагын шул яңарту дигән нәрсәгә кайтып калсак, менә кешенең э, чынлап шушы театрга бирелгән кеше кирәк. Вакытын да жәлләми торган, үзенең семьясы ягыннан да бер ни тоткарлыклар булмый торган, менә шундый кешеләр табу кирәк. Менә шул очракта без теләгән әйберне куя алыр идек. Ну, әйбер сайлау, спектакль сайлау бик читен әйбер, конечно. Иң авыр әйберләрнең берсе инде. Иң авыры, чөнки нәрсәдер куясың килә, нинди сүз әйтәсең килә, халыкка нәрсәдер җиткерәсең килә. Ну, аны җиткерү өчен сайлап-сайлап карыйсың, бусында болайрак, тегесендә тегеләйрәк, безнең нигә килеп җитми. Менә шуның белән әйбер сайлау бик авыр. Кулымны менә анда куеп әйтәсем килә, минем рәхәтләнеп бер драма уйнар идем. Уйныйсы килә менә драмада. Драмада менә күңелендәге нәрсә әйтәсе килгән сүзне әйтеп була торган әйбер ул. Кәмилә шаркылдап килдең, аның э, теге тәрбияви ягы да ничектер чамалы гына була, ә драма бөтенләй икенче төрле әйбер. Анда э, э, әсәрне язган кешенең әйтәсе килгән сүзен үзең дә кушып, үзең дә җипләп, зур итеп әйтеп була. Менә шуңа күрә драма драма кую начар булмас иде. Ну, комедияне тоже куярга кирәк, кеше комедия ярата. Драма, драма... комедия куярга кирәк. Была Мансу. Мансу комедия. Мансу комедия. Аны куйсам. Әлдермештән әлмәндәр Мансу комедия бит инде. Әйе, ана бит мөхәммәт куеп булмый. Әйе, ана куеп булмый. Шуның шикелле менә андый теге бик зур мәгънәле Шундый комедияләрдә, моңсу комедияләрдә була, менә шундый әйберләр дә тапсак. Минем менә шушы 35 ел дип тагын бер кат әйтим инде, дәвамында бик күңелгә менә монда сеңеп калган ике әйбер. Берсе саташуда Марат Закирович образы, ну, монысы алданрак булды, ну, Әлмәндәр. Монысын әйтәсе дә юк инде, ул аны халык та бик яратты, үзем дә бик теләп, бик рәхәтләнеп, ләззәтләнеп уйнадык без аны менә. Ну башкалары да бик әйбәт, бик ни, күңелдә. Аннары бик матур гына безнең килеп чыккан иде Алпамыш алпавыты, аны да бик яхшы итеп, чын күңелдән уйнадык. Ну менә уйнауда безнең халык театры артистлары кайбер урыннарда теге Пафослы булмасын инде, профессионал актерларны да уздырып җибәрәләр, потому что чын итеп уйныйлар, менә йөрәктән чыгып, йөрәктән чыккан, кыланмыйлар, әйе, кыланмыйлар. Җаклану, кылану дигән әйбер юк, артык переигрывание дигән әйбер юк. Үзен, үзендә нинди, эчендә нинди әйбәт фикерләр, әйбәт уйлар бар, менә халык театры актерлары шуны күрсәтә беләләр алар. Белгәнебезчә, театр фильм да төшерде бит әле. Тулы метражлы, сәгать ярымлык. Әйтегез әле, сәхнәдә һәм фильмда уйнауның аермасы бармы? Бар, бик зур. Бик зур, аерма зур. Бер әйбәт ягы бар, анда Нәрсәнедер дөрес итеп уйнап җиткермәсәң, анда дуплый хисап яңадан уйнап була. Ә сәхнәдә инде алай итеп уйнап булмый. Бусы бер ничектер теге ягы булсын. Ну, аннары соң зур җавапчылык дигән әйбер бар инде кинода. Чөнки син аны төшердең, булды, син аны бүтән итеп үзгәртә алмыйсың. Ничек чыккан, шулай карыйсың. Менә шул ике әйбер бар. Мин болай уйнау рәвешендә кинода уйнау Бигрәк җайлырак, рәхәтрәк минемчә. Төп рольгә караганда икенче пландагы рольдәге уйнаучылар да әйбәт үзе теге бик истә кала торган шундый кешеләр дә була бит. Мин әйтмәсәм, анда хәйран күренде, бөтен кеше дә инде. Шундый, шундый, шундый әсәр бит инде. Аның спектакль буларак та Монда сәхнәдә бит инде бик күп куелды. Без мәдәният йортында гына бер ничә 14 тапкыр ма шунда чыгып. 16 тапкыр. Кина кина кую дигән әйбер теләк нәрсә өчен чыкты. Без уже сәхнәгә сыймый башладык. Безгә уже кина итеп төшерү кирәк иде. Природага чыгу кирәк. Ана, и, аның мөмкинлеге ул бит инде әсәрнең дә мөмкинлегеннән тора. Ана хыял да һәм инде ул вакытта шундый Мөмкинлек шуннан да булды инде, мөмкинлек булмаса бит инде шәп булмый. Аның бит әле финансовый ягы да бар иде. Мөмкинлекне таптылар инде. Финанс ягы да бар, һәм башкасы да, ул бит инде теге бер яклы гына әйбер түгел. Теге актер уйныйм дип, режиссер куям дип кенә түгел. Башка ягы да бар, җитәкчелек ягы да дип әйтим инде. Ул якларында Каралды инде, Аллага шөкер, ул вакытта теге безнең сүзне, дип әйтик инде, менә тәкъдимне аяк астына салып таптамадылар бит инде. Әйдә, ярар, давай, эшләп карыйк. Мондый бер дә булып карасын дип, шуннан да бер үзебезнең бер юнәлеш инде. Ул теге туктый торган әйбер булмасын, бара торган әйбер булсын. Чөнки менә бу елда инде без Алмаз Нургалиев безне Шундый фильмга төшерергә тәкъдим итте, дип әйтик инде. Ул Әсгар Шакиров турында фильм. Без инде берничә массовкада эләктек. Һәм дә җәй көне ала бирсә, инде ул төшерәбез диде менә Орча районында, локацияләр була диде Орча районында да. Һәм инде безнең актерларыбызны да менә рольләргә куярга, төп рольләрдә булмаса да, икенче пландагы рольләрдә уйнарлар дип Көтәбез инде. Алмаз Нургалиев белән очрашу алай булса, ул әйткән иде, менә бер күрешеп алабыз дип, мин инде бераз теге серен дә чишимме дип әйтимме, чөнки безнең актерларны без спектакльнең өзек спектакльләрне җибәрдек электрон вариантта дип әйтик инде. Безнең актерларны ошатты. Анда алга таба менә сезнең актерлар белән дә эшлисе килә дип, нык талап дип әйтик инде, кайберләре менә әйткән кешеләр бар. Айрат Гомәрович, яңадан кинофильм төшерергә уйласалар, хәзер андый мөмкинлек биреп булыр иде микән? Әлбәттә, театрга карата фикерләр булмый. Рөстәм дә белән мин шәхсән үзем 2003 елдан бери шушында, театрында җитәкче булып эшлим. Һәм менә без эшләгән давырда Нәрсә әйткән елы Каялда спектаклебыз кино буларак та, уналты тапкыр сәхнәдә башта спектакль буларак та чыкты бит инде, әйме? Ул вакытта әтрәстән дә без барыбыз да шундук канатландык. Инде шушы кино төшерү белән җан бирдек. Әйтеп киткәнемчә, мөмкинлекләр дә башкарагые, әмма күңелне сүрелдерәсе килми, бүгенге көндә дә менә безнең шундый ниятләребез бар, хыялларыбыз бар. Менә әйтеп киткәнчә, Рамил Рәмсәтов безнең кире үзебезнең спектакльдә җитәкче булып кайтты. Хәзер безнең андый хыялларыбыз да тәкәл килә дип әйтик инде, әйме? Башка режиссерлар белән эшләп эшләдек, әмма ничектер уңай спектакльләр чыгарсак та, аңлашмаучак булып алды безнең арабызда алар белән дә. Әмма киләчәктә, Аллаһ бирса, Спектакль Халык театрының теләге бар икән, без, мин шәхсән үз тарафымнан вәгъдә бирәм, ярдәм итәргә, әлбәттә. Менә без хәзер бит инде бөтен мөмкинлекләр дә тулы бетмәсә дә, безнең үзебезнең кино төшерү осталыгы районда бик булмаса да, иң элек аны бездә юк оборудование итәбез бит инде, татарча-русча әйткәндә. Менә хәзер без Дом культуры егетләре белән кино бүлеге белән грант яздык, Аллаһ бирса. Барып чыкса, безнең менә шушы яртыелыкта ике камералар исәбебез бар. Дом культуры базасында һәм бер квадрат коптер. Менә шуларны Аллаһ бирса чынга ашырса, Ходай кушып, әлбәттә безнең кино төшерергә тулы мөмкинлегебез булачак. Шундый әмәл яшәп киләбез бүгенге көндә. Һәрхәлдә, ничек кенә булса да, моңарчы әле җаен туап килдек, эш ягыннан да. Өметләр акланды дим, алдай булса. Айрат Гомәрович, районда халык театрын муниципаль театр итү мөмкинлеге юкмы? Әйе, дөресен әйткәндә, элеккеге менә безнең шәп режиссерыбыз Рафис Сәләхетдинов тарафыннан да ул бит инде башланып киткән иде ул вакытларда инде. Хәтерегезгә 2016-2017 елларда без ул теләк белдергән идек. Әмма бу мәсьәләгә килгәндә, ул безнең теләк белән генә, без эшләп кенә башкара торган эш түгел. Иң элек, безнең министерство тарафыннан куелган кайбер җайсыз яклары да бар. Чөнки менә белгәнегезчә, безнең Көнкүрше районында дәүләт театры бар. Дәүләт театры безнең Министерство культуры положениесе нигезендә якын-тирә биш районны рушать кенә должен обеспечивать әйбер спектакльләре белән һәм үз фондасында тота. Шул ук шул дәүләт театры безнең якына терәп торганлыктан, безнең үзебезнең районда бүгенге көндә муниципаль театр оештыру өчен иң элек безнең андый мөмкинлек юк. Һәм ул муниципаль театр оештырсак та, әгәр дә, безнең бүгенге көндә район да ул театрны күтәреп, җитәкләп һәм дә аның чыгымнарын күтәрерлек Гафу итегез, безнең анда мөмкинлекләр юк. Әмма киләчәктә, бәлки, бюджет мәсьәләсенә дип килеп терәлә бу. Дөрес аңларга кирәк моны, чөнки барлык теләкләр дә, хыяллар да мөмкинлекләр белән тәңгә килми. Әмма бу безнең хыялда, мөмкинлек чыгышка без аны, әлбәттә, эшләячәкбез. Әмма бүгенге төркемдә менә мин сезгә андый вәгъдә бирә алмыйм. Безнең яшь актерларыбыз бар. Педагогика лиятенең студентлары да безнең белән менә беренче театрда уйнадылар. Бүген менә түгәрәк өстәлдә генә юк, алар кайсыдыр чирләп киткән, кайсыдыр нәрсәдер, әмма алар бүген килмәделәр. Ә, Безнең менә коллективыбызда яшь ә, актриса дип әйтәбез бездән, яшь уйнаучыбыз, ул безнең Адилә Әхмәтҗанова, китапханәдә эшли, Кәче авылыннан, Кәчедән килеп йөри. Без аңа бик шат. Һәм бик иҗади кеше ул безнең. Шигырьләр дә яза ул. Җидегән чишмә халык театры турында педагогик көллиятендә укыганда ук ишетеп белә идем. Ул вакытта монда килергә ничектер мөмкинлек булмады, чөнки мин көн саен кайтып йөрдем, шул яктан кыенлыклар туды. Ә монда инде Арчада хәзер китапханәдә эшли башлагач, мин монда Килергә батырчылык иттем дип әйтсәм була, шуңа күрә хәзер мин монда. Һәм мин моңа бер дә үкенмим. Беренче ролем, беренче театрдан, Факиһә роле. Адилә, беренче тапкыр сәхнәгә чыгу каушаттымы? Каушатты дип әйтмәс идем, чөнки моңарчы да инде Сәхнәдә булганым бар, беренче, ләкин менә бу коллектив белән спектакль уйнавы, әлбәттә, дулкынландыргыч, ләкин барысы да әйбәт үтте дип уйлыйм. Өченче ел рәттән спектакльләрне танылган режиссер, укытучы, артист Азат Зарипов сәхнәләштерә. Аның белән эшләү авыр түгелме? Аның белән эшләве бик рәхәт дип әйтәсем килә минем. Ул менә шул хәтлек итеп җиренә җиткереп аңлата кешегә рольне. Әгәр дә син ничектер төртелеп итеп торасың икән, уйнап күрсәтә. Ул бер генә тапкыр уйнап күрсәтми, сиңа 20 тапкыр уйнап күрсәтергә может. Шушы аңа ничек кирәк, шул рәвешкә җиткергәнче уйнап күрсәтә. Өйрәтүе бик безгә ошый, аның белән эшләве әйбәт. Хәзер театрның үз тамашачысы бар. Арча халкы бик таләпчән, аңа ошыйлар, зал тутырып киләләр, гөрләтеп кул чабалар икән. Димәк, юк түгел. Җидегән чишмә Арча халык театрына киләчәктә дә яңа спектакльләр иҗат итеп, тамашачыларын сөендерүләрен телибез.